Шушы Алигатта тренер булып торам инде, бу горнолыжный э, спорт төрендә инде э, яшьлек оешмасында. Без инде бу эш белән шактый еллар шөгыльләнәбез үзе, әле пока безнең шушы объектлар э, тулаем алып тору көче белән, тулаем көч белән инде ныклап шөгыльләнергә мөмкинлекләр чиклерәк булганлыктан, бик алай популярлаштырып булмады инде. Хәзер менә бүгенге сөткән бер шушы ахыргы ел, быел еллар дип әйтик инде, менә яңа подъемниклар, шушы яңа подъемниклар, бүгенге подъемник дип әйтәбез, бу подъемниклар куелганнан соң, менә быел 2024 елны, 23 елның ахыры белән инде дип, без шушы сөйгәнне яңаша эшне башлап җибәреп карадык инде. Ну, әле без теге бу объект безнең бит әле тулаем эшләре бетеп тапшырылмаган, шуңа күрә официально ачылган объект булып тормыйбыз. Ә шулай да эшне алып барырга, балаларны тренировать итәргә мөмкинлек бирә. Без инде монда ничәдә яшәдек, менә шушы тауны тулаем туры китереп, бу елга теге погодалар дип әйтик инде, һава торышлары мөмкинлек биргәнлектән, карты булганлыктан тауны тагын идеаль дәрәҗәгә җиткерү мөмкинлек бирде. Ике яктан, ике як кулыннан шулабыз. Булса инде без кызыл тарашлы дип әйтәбез инде. Кызыл тарашлы, потому что аның теге нинди уклон дип әйтик инде, тауның текәлеге Бик күтәрәк булып торганлыктан. И бу яктан безнең өйрәнә торган склон бар, мәсәлән, безнең экологиярак һәм ул бик ни белән генә төшә торган җай белән генә төшеп һәм таудан төшү алымнарын өйрәнергә күбрәк мөмкинлек бирә. Куркынычсыз яктан гына. Шул менә үзебезнең мәктәптән килгән балалар һәм аерым берничә шулай бүтән авыл җирлегеннән килгән бер ике берәмсәрән генә шулай килгән балалар белән шулай алып барабыз. Шушында итәбез бит инде. Э, инде балалар белән тренировка шимбә һәм якшәмбе көннәрендә икешәр сәгать инде. Запас ягына килгәндә, иң беренче теге без инде таудан түбән шуу дип кенә күз алдына китерсәк тә, моның куркыныч бу яклары хайран шактый. Но һәрбер нәрсәнең чамасы бар инде. Иң беренче Әйтелгән бөтен таләпләрне үтәү, бу подъемниктан менеп киткән вакытта дагы, шул вакытта таудан төшкәндә дә аның поворотларын дөрес итеп башта башларга кирәк, бит инде чаңгы тауга түбән төшеп китә башласа туп-туры, ул тизлекне бик тиз җыя. Шуңа күрә тизлекне бик тиз җыйганнан соң аның управлениесе дагы югалырга мөмкин. Һәм егыла калган очракта, әлбәттә, аның чаңгылары автомат дип әйтәбез инде, автоматически аякны каермасын өчен хәрби кешенең шәхси весына карап көйләнелә. Һәм ул ычкындыра. Әмма ләкин аяктагы ботинка яктан ычкынмый, аның аяктагы ботинкалары да авыр инде. Алар менә аякка җәрәхәт ясарга мөмкин инде. Менә шушы әйберләрне сүптеп торырга кирәк, бүтән куелган таләп. Тауның өстенә менде богильне җибәрергә, дальше өстерәлеп бармаска инде. Егыласың икән, богильне тоже җибәрергә кирәк. Ул теге сине егылга өстерәп алып барып, куркыныч янарга мөмкин, берәргә җәрәхәт алу мөмкинлеге бар. Шул вакытта инде таудан төшкәндә, мондый таулардан инде шуа белмәсәң, Категорически тыелып торырга кирәк инде. Кеше төшә дигән, икелдән инде төшәләрмен дигән фикер булырга тиеш түгел кешедә инде. Иң беренче, э, беренче адымнарны дөрес итеп эшләргә өйрәнеп бетерергә кирәк инде. Шуңа күрә безнең икенче яктагы тау моңа бөтен мөмкинлекләрне бирә инде икенче якта өстәгәннән. Барыш вакытында анда инде мондый коры гына таудан шуу түгел, күңел ачу түгел, ә анда үзенең бар э, фишка дип атала инде ул, э, вешкалар дип атала, дөрес, таяклар. Шул таякларны дөрес итеп әйләнү вакытка Һәм ул таяклар әйләнгәндә бит инде вакыт һәрвакытта да исәпкә алына. Монда инде ниндидер секундларга көрәш бармы? Ә уже секундлар буеннан доли секундларга бүленгән вакыт өчен көрәш бара инде. Моңа күрә монда аны дөрес итеп борылышлар ясау, шул вакытта чаңгының әзерлекле булуы, спортсменның әзерлекле булулары, бөтен факторлар дип әйтик, бөтен үзенчәлекләр моңа роль уйный инде. Минем хыял инде, дөресен әйткәндә, бу тауда шуу спорт төрен, тау чамасы спорт төрен дип әйтик инде. Үзебезнең районда танытырга инде исәп, э, киңәйтергә. Э, әлбәттә, аның иң беренче шушы базаның инде менә шушы э, административный зданиеләрнең һәм гомумән булган анда прокатный центрларның дип әйтик инде. Төзелеп бетүе кирәк. Планлашка тапшырса, иншалла, мөмкинчәктә булыр дип чакыралар.